okay naiwe imentality iyi yokuti hanzi eh, chihure chinoitwa nevarume because murume ndiye anochuza murume ndiye anochuza why are you waiting to be chosen

come and choose hmm? 2023 you are supposed to choose why are you waiting for a man to choose ndo mentality yatiri kuda kupisa muvanhu iyoyo zvekuti chirwere chebadenzi nechirwere chamadenzi tozozvitaura but this mentality yekuti men are the ones that choose varume please have nothing against you

you're waiting to be chosen ndo mentality ndo panotangira kushata kwese you're waiting to be chosen simply because you have nothing to your name mai mwana kana uchizvengera kupasi you are the price if you are educated enough if you are independent enough if you are emotionally independent zvako vanhu vakawanda anofunga kuti kana chiti independence vanhu vachikufunga kuti mari when we're talking about independence we're not only talking talking about money. Paying for your own bills is not independence. Paying for your own bills is normal. But vantu rinamwe vanhu vasingagoni vanotonzi vatora inonzi emotional independence. Haatogoni kurarama asina kunzi I love you. Haatogoni kurarama asina kunzi ndiri mainini. haatogoni they identify themselves through the identity of other people tikakubvunzaiwo kuti who are you and what are you all about your first statement is ndiri mukadzi wapeterson wa ndikakubvunza iwewo kuti nhaiwewo ndiwe ani unoti ini ndinonzi maitanatswa who are you before all those things because zvokunzi uri mukadzi wanhingi zvika izvi ndo panotangira identity crisis ipapo you were not born to be takudzwa's wife you were not born to be my mofela you were born for something else what is it because now makuti hamusi happy because you, you remember tell the reason why you're not happy you're not happy simply because you're using the wrong identity to survive you cannot survive in this world chikwa ndonzi mai mofela ndonzi mai tsoko ndonzi mai moyo really besides vatsoko vakarohwa nebhasi vakafa who are you

without the next person youll be happy because kuratisa mumwe munhu mumwe munhu akatanga kuporonga ucharwadziwa ukada kuti am happy because am married kuti married ava musi wavasingarari kumba unoita sei saka now youare basing your happiness on the actions of another person saka you must be able to be happy without another person ndopanotangira nyaya yaunga and how do you become happy pasina mumwe munhu wokuti okay iyi ndiyo kiri yangu unoti my children are the key to my happiness mwana akatanga kuita madrugs mwana akatanga kuiswa mwana wako akangomuka ari rebellious hauchatova happy here naye asikana saka self yatogara chingoti self growth self love self self self kuzvisa fet iwe unofanira ngori strong pachako iwewe fertilizer chii fertilizer doing the things that you love practicing your gift

you are serving your purpose do not attach yourself to material things handisi happy nokuti handina motikari do not attach yourself to a person handisi happy nokuti murume wangu hana kurara kumba attach yourself to a goal and purpose choose your career all the time maini saka pandakanyora chinhu chiya lady gaga vanga vasingapengi choose your career your career will never wake up and tell you doesn't love you anymore your career will never wake up and cheat on you kariya yako inenge madhigiri yako anenge akakumirira mai mwana chero ukabuda uchibuda nogogo uchienda nogogogo dhigiri rako hapana kwarinoenda but if you dump all those things that you represent and that you were born and bred for and focus your existence on another person ndo panotangira zvinhu zvese a lot of women lose themselves the minute they get married

but varume vane kamwe kakutsikirira kekuti waamukadzi wemunhu hazvichaiti kuti utambe nevakadzi vasina varume society inobva yati dump all your single friends because hamuna nyaya now you are forced to hang around with other miserable toxic women who do nothing but remind you of your misery how can you not be depressed

Eh, unogona kutiona munhu ari single antori more constructive antori less toxic wakambogara nemukadzi wemunhu iyo uri mukadzi wemunhu apa mukatanga kusheya maproblem panopfumbuka toxic yegega panopfumbuka kuchema chema kwega kwega hamuna dzimwe nyaya kunze kwekuti mwana wanga nepirash uyo akazoenda kuchikoro you only talk about your kids and your husbands when you're with your married friends

so usachuzirwe mafriends you lose yourself the minute you allow a man to choose friends for you stop saying nokuti waroorwa nhasi all of a sudden single people are toxic aa ah, ah, i've been married i've been divorced i've been single i'm married again its got nothing to do with status naimi asikana anodanana nevarume vevanhu pamunonyengwa nevarume vevanhu paya would you date his status or you date the person does his status matter pamunoenda kumjolo paya do you even question his status kuti uyu munhu ari married hazvimo pamene muchimitisana paya maakuya pasocial media makutinyangadza paunenge wakavhura gumbo 180 like this zvinombopinda here zvekuti muri mumwe munhu uyu pamunenge muri kumamjolo muchimwa doro even imi varume vanodanana nevakadzi vevanhu imimi handi ndimunouya nemastatement ekuti varume musandidaro ndiri baba venyu ndimavaziva baba vaiva vairohwa chinzi vakomana musandidaro ndini baba venyu ndini baba venyu vakomana nhaye mbaba mpama muchivhura makumbo amai ava did it appear that this person is married it doesn't even exist when it's time for you to exchange energy so why does a person's marital status matter

So the minute you start sacrificing your own principles, your own standards for the next person, there's nothing wrong with your men. There's everything wrong in compromising your standards and compromising your, your priorities. Simply because ukuda kufadza ushu. Vangani venyu vakaita ma sacrifices naye vasikana. Vangani venyu vakaita ma sacrifices pano nekuhozi. Pano nekwa mtoko muchiita ma sacrifice. Muripi ne ma sacrifice enyu nasi?

why the day you say inini ndinonzi mai minga nditombodi kunzwa zvakati ndongoda kunzwa zve izvi chete hamuna zvamunotaura tete musada kudestroya marriage yangu inini ndiri mai mingi i know women that have been in marriages for 45 years and they don't even not varume vane vana 5 6 panzi avo musi wamunomuudza zvezvanodonhawo fani stroke when he starts cheating or when shit hits the fan or when he dies, you will crash because you have lost your self identity. But the minute you have something else that occupies your mind, believe me, Raskana, and believe me when I say this, you have somewhere to fall back on. Auzokurumidzi wapenga. Wakamboita situation yokuti une une munhu ane murume pamunosangana kuti mumwe drink chaicho anenge achingocomplaina nezvemurume wake. chero ndopega panokwanisa kutaura akatowana mafriends ake anenge achingopopota nezvemurume wake achingo anything any conversation can start off with zanopf is electing the president of chakadaro somehow the story comes back to how a husband is mistreating her you can't be that friend anogara achingochema we can't even discuss a topic right now unenge uchingochema tikangotiende kana kuchechi kana kutaura shoko ramwari man of god you will somehow find a way to come back to ndiri kushungurudzwa let me tell you why uri kushungurudzwa murume wako ana ana problem uyu don't even try and blame the man from, for everything that i'm saying i'm blaming you for neglecting your original self

and be smiling when the man comes back home and be happy and be the perfect wife and not get fat all and not get young and your boobs are not supposed to fall your boobs are supposed to stay like this your skin is supposed to be clear your bum is supposed to be firm and round and you're supposed to have a nice attitude and you're supposed to give birth again and again kuti dzinza rikure and you're supposed to take all the bullshit that your man does akachita pfugama ona matiremba yako You're supposed to do all these things. How are you supposed to manage all this stress when you don't even know who you are? violence hakuna me muchingoti muroora ashingirira imba yako muroora uya akashingirira akazotiza hure rakasiya murume asi muchiziva problem yekuti if you are marrying a person it is your job to study human psychology if you are marrying a person the way musa anonzi i do i do bata text book repsychology once ukabata text book repsychology panotanga you understand kuti munhu anochinja pawakarorwa une 17 years pawakarorwa une 20 years the man you married at 20 is not the same man he is at 47 munhu anochinja So the way he behaves, a 20 year old behaves, and the way a 47 year old behaves are two different things. So why are you shocked with the marriage yangu is now being strained? Because mangopinda ne gear one. Muna wakarora ane 19 ndakamwana ari virgin mukadzi wangu, ndakamwana ari munhu ari right. Iko zvino akungoti ah, violence, hanchanzwisisi kuti chi. 15 years later, munhu anochinja. A person grows. The person you married today is not the same person that you're going to be with for the next 20 years. A person grows. But if you don't know that, menge muchingoshingirira on, on, on the wrong path if you understand kuti ma47 year olds nema50 vane inonzi midlife crisis inoto itori common muvanhu murume kunzi itori kumidlife crisis kana muchizviziva muchizvi when you educate yourself because youare dealing with a human being you have to know things about human beings not this human being human beings in general kuti varume vanochinja kana asvika apa anochinja munhu kana ane stress yemari anochinja kana munhu akazvara anochinja mukadzi akazvara anochinja you don't know that you don't study a person and just generalize women because of one woman that you are seeing aiwa um, mukadzi iwo kana wanga wakaroora jennifer pekutanga and the way jennifer used to behave is not the same way chipo is going to behave is not the same way aisha is going to behave women vakadzi vakatosiyana because weare coming from different backgrounds all together kana kumba kwenyu maitonga vakadzi mai vako vakanyarara kuti zi vakazvipeta vaka vari kukona uko imi muri baba muchitonga muchivururutsa banyu vari ziking mai vakapfugama muchiabusa mai venyu your mother took abuse and you people used to see it vakadzi vomba kwenyu hapana noti bufu kana hono dzekumba kwenyu dzatanga kutaura kumba kwedu isusu vakadzi vaitonga

So your wife is going to behave the way she was raised. And then the next thing, if she doesn't listen to you or she doesn't act accordingly, do not come out and say, akaganuka. Try and understand where she's coming from. Vakadzi vari kumba kwavo are free spirits. Vakadzi vari kumba kwavo vakadai vakadai they are liberated. They are like this. That's why mukadzi achikwanisa kutaura like this, like this, like this. Hakusi kuganuka. But varume want to generalize women and say mukadzi anomira apa belongs apa because nezvamunonzwa kuchurch. but mapsychologist anotokudza kuti uyu akatosiyana na uyu uyu uyu akakurira kuoverseas saka zvekupfugama haatozvizivi hazviko uyu akatokura mumba muri liberated saka zvokunzi kwanzi baba vari kutanga kudya before vana vatanga kudya hazviko but you would never hear that in churches unongo chinzi mukadzi be submissive and know your place ava maoffer females kumba kwavoko Motsikana yakatanga kutohasela kutanga kuenda kuBotswana kunotengesa maaini at 15. Wazorora mukadzi uya ne 30 something years. Atojaira kuti she self sustained. She doesn't really need a man. She needs a man for breeding and companionship. But not kuti kwanzi unosvika uchiprovider wakuti alpha and female. So the way she views a man is different from the way Sisi Bettina grew up kwazairimwoko achinzi ndawanikwa vanhu vagomomberera maoko mindset yevakadzi yakatosiyana and if, if people can normalize that it's, thank god for internet takutoziva kuti vakadzi vakasiyana vakadzi vemutaundi vakasiyana nevakadzi vekumusha ende vakadzi vekumusha vanohura vakadzi vemutaundi vanohura vakadzi vari educated vanohura vakadzi vasiri educated vanohura vanogeza mahururu vasingageze mahururu its got nothing to do with your back, with, with, with your status its got everything to do with your background so don't come here and generalize women and don't come here and generalize men takatosiyana mukazovhura brain dzababa dhenza muchatozoona kuti brain dzababa dhenza dzakatodhakwa dzamaidhenzi dziri right or dzamaidhenzi dzakatodhakwa saka musatore nyaya yamaidhenzi mamada kuisa mba menyu imimi tikazovhura tozoona kuti iwe wahurirei wakati unotohura simply because uri you are, you are a discontent wife anopa murume wake pressure kuti amutengere motikari murume wake asiri red saka because youare discontent you, you act out of pressure and you end up beaching kumaboyfriends kuti upiwe mari ratovashavire chihure mumwe anohura simply because they've got dead issues chihure uh, you don't put chihure in one box and say chihure chakadadadada no people it's a, it's a solution that will be coming from somewhere mumwe anorohwa nemurume anonyimwa bonde anosiiwa akakirwa mba haatombopihwe bonde kana kechiwani musi waanobudawo achienda kuchigayo achasangana nabhasikoro apo orohwa chigwishu otisa kwa mwana paanodzoka bva wachigayo gara mba mangwana makuenda kwatinashe mugabe moti mukadzi uyu hure asi chakonzera kuti ahure maimziva here kuti anonyimwa bonde mukadzi uyu anonyimwa bonde the only time she's given bonde is when she's raped nemurume kana atodzoka kubva kwaanodzoka six months later ndopaanotoiona ofuchishi when she's raped saka can you stand there and say vakadzi mahure each situation is different mukapabata ipapo same thing nevarume vamwe varume vanohura because vanonyimwa bonde i know men vanobonyora mumba mukadzi akarara pasaidi apo akarisungirira sekunonzi rine miti austabuliless akarisungirira they use sex as a treat kana mukadzi akatsamwa or something haachapi murume bonde murume obonyora paya iwe apinda mumatelegram group akandigoka stonyeni abonyora mukadzi akamutarisa kudai so asingamupi stonyeni mangwana akabuda akaenda kumba kwalizuku kwa akahura makutanga kuti ee eh, makutanga kuti netsa pano pasocial media asi uchiziva kuti ndiwo kanyima murume saka don't come here and say vanhu vanohura vari wrong aiwa people beach for different reasons i'm not here to say zviitei but i'm saying before you throw stones understand where these people are coming from vamwe varume anotonzwa vanzi ndotanga ndanamata ndisati ndakwirwa nhasi tuesday handikwirwe ndiri kumaprayers nhasi wednesday handikwirwe ndakazodidi ndiri kushandirwa namwari nhasi chakati a anomirira zvizvo ndiyani apa inenge yangovhura pasocial media pane magaro pano nekuhozi magaro apere pasocial media anongopinda muinbox yemunhu ndepi yako tisangana da chatorowa the next time mwana makuya pana pazorihwisa muchitinyaudza mungati murume uyu akanganisa here mungamuti akanganisa ehe akanganisa what is the solution

so before your house is die and you blame me sit down and ask yourself what am i doing to sabotage myself what am i doing to contribute to the breakage of this marriage chii chandiri kuita usati kwanzi inini marriage yakupera because uyu andidai aiwa usada kublema the next person iwewe what are you doing kana wahwanho uri kuita sei iwewe how best are you dealing with this situation iwewe hakuna munhu anongotiita beg mangwana amuka akaendaka hamusi imbwa dzekuti kwanzi marumana makuenda uko munogara pasi motaurirana like human beings that's why you need a professional who come and be refree to say right iwe wadai so wazviitirei iwe wadai so wazvi saka toita sei iwe uchazodai so you keep score zvakanaka haikuona usikora uchinzi mukadzi know your place you must know your place in the house be submissive muri kumboziva kuti mukadzi ari kurepwa mbo muri kumboziva kuti mukadzi ari kuunzirwa a designer sti mumba imomu muri kumboziva kuti mukadzi ari kunyimwa chikafu chikafu chamari chaiyo chaiyo muri manda kubasa kupa girlfriend mari muri kumbozviziva here kuti this woman is being abused muri kumhanyira kuti zvoni eh, shingirira imba yako chero mukadzi akataura kuti baba mwana havauyi kumba havandikwiri havadai munonzi shingirira imba yako